די פראגראם קומט צו אייך אלע וואך שוין איבער צוויי יאר צענדליג מיטוואך אוונט פון האלב אכט ביז האלב ניין דאס הייסט זיבן דרייסיג ביז אכט דרייסיג אין אוונט. דא וועט איר הערן אלץ אויף אידיש, אינטערוויוען מיט קינסטלער, געלערנטע, שרייבער, געזעלשאפטליכע טוער און אלערליי געסט. דא וועט איר הערן מוזיק למשל אידישע פאלקס מוזיק, טעאטער מוזיק, חזנות,

פאר בר מצוות און פארן דאוונען, וואו אויך ביכער און טאשמעס. אין אונזער געשעפט קענט איר קריגן אלץ וואס איר דארפט אונטער איין דאך. מיר געפינען זיך פאר פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין. אונזער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ. נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ.

אויף און זינג אוועיק און סינג מיט לאזאר טווערסקי אינעם ניו אידיש רעפס פרעזענטאציע. מיר האבן געהאט דעם אינטערוויו מיט לאזאר טווערסקי מיט צוויי וואכן צוריק און מיר וועלן דאס איבער'חזר'ן היינט אויף אונזער פראגראם. מיר נעמען א שטיקל וואקאציע היינט, איך האף אז איר וועט הנאה האבן פון דעם פראגראם מיט לאזאר טווערסקי. אה, זאלט איר וויסן זיין אז מיר פרעזענטירן א פרישע נייעס באריכט פון אדם גרוזמאן. איז יעצט הערט אונזער א מערסטענס איבערגע'חזר'טע פראגראם, האט הנאה. דאס רעדט צון אייך מאיר דוד. א גוטן אווענט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין, דאס רעדט צון אייך מאיר דוד. אויף אונזער היינטיגן פראגראם האבן מיר דעם כבוד צו האבן א שמועס מיט דעם אקטיאר לוזער טווערסקי, נאך פרטים וועלן מיר איבערגעבן נאך א נייעס באריכט וואס מיר האבן ערהאלטן אדאנק אידיש דאט פארווערד דאט קאם פון אדם גרוזמאן אין ירושלים. און איצט אדם גרוזמאן'ס באריכט פון ירושלים אדאנק דעם פארווערטס קול. דאס פארווערטס קול קען מען דערגרייכן דורכן וועבזייטל אידיש דאט פארווערד דאט קאם.
אלס פועל יוצא פון פרעזידענט טראמפ'ס באשלוס צו אנערקענען ירושלים אלס ישראל'ס הויפטשטאט, זענען אויך די וואך געווען ביי אונז פארשידענע אינצידענטן און פראטעסט דעמאנסטראציעס. דער ערנסטער אינצידענט איז פארגעקומען זונטאג ווען א טעראריסט האט געשטאכן און שווער פארוואונדעט דעם וועכטער ביים אריינגאנג צו דער צענטראלער אויטאבוסן סטאציע אין ירושלים. דער טעראריסט איז געכאפט געווארן דורך פארבייגייער און איז ארעסטירט.

ישראל האט רעאגירט מיטן באמבארדירן פון דער לופטן פאזיציעס פון איסלאמישן דזשיהאד, אבער געגעבן צו וויסן אז אויב מען וועט פון עזה פאס ווייטער ארויסשיסן ראקעטן וועט ישראל רעאגירן אויף א סאך שארפערן אופן. אויסער דעם זענען אין די געביטן אנגעגאנגען אויך די וואך די אנטי-ישראל און אנטי-אמעריקאנער דעמאנסטראציעס, די פאלעסטינער האבן מיטגעטיילט אז אמעריקע וועט שוין איצט נישט קענען דינען אלס פארמיטלער אין ישראל-פאלעסטינער קאנפליקט, און געמאלדן אז קיין שום פאלעסטינער פאליטישע פיגור וועט זיך נישט טרעפן מיט'ן אמעריקאנער וויצע פרעזידענט פענס, וועלכער האט געזאלט קומענדיגע וואך קומען אויף א באזוך אין ישראל און אין די געביטן. דערווייל איז דער באזוך אפגעלייגט געווארן מיט צוויי וואכן. אין סטאמבול און לויט דער איניציאטיוו פון טערקישן פרעזידענט ערדואן זענען זיך צונויפגעקומען די וואך פארשטייער פון די איסלאמישע לענדער אויף א דרינגענדיגער קאנפערענץ צו באטראכטן די סיטואציע וואס האט זיך איצט געשאפן. אלע באטייליגטע זענען דארט ארויסגעטראטן קעגן טראמפ'ס באשלוס און פארשטייט זיך אויך קריטיקירט ישראל אבזערוואטארן באטאנען אבער אז די מוסולמענישע לענדער האבן צו דער קאנפערענץ ארויסגעשיקט צווייטראנגיקע באאמטע, א סימן אז זיי שרייבן איר נישט צו קיין גרויס וויכטיגקייט. ביי אונז, שוין אויף דער זייט גרינער ליניע, האבן טויזנטער אראבישע ישראל בירגער זיך באטייליגט די וואך אין א גרויסער פראטעסט דעמאנסטראציע קעגן טראמפ'ס אנערקענען ירושלים אלס ישראל'ס הויפטשטאט, אין רעזולטאט פון דער דאזיגער דעמאנסטראציע פון אראבישע ישראל בירגער, האט דער פארטיידיגונגס מיניסטער אביגדור ליבערמאן זיי באשולדיגט אין פיינטשאפט צו דער אידישער מדינה, און ער האט גערופן ישראלים צו בויקאטירן די שטעט אין וואדי ערה, אדער און אויך נישט באזוכן דארט, און אוודאי דארט נישט קויפן.

אז אייראפע איז געאייניגט אין איר שטעלונג אז ירושלים דארף זיין די הויפטשטאט פון צוויי מדינות, מדינת ישראל און פאלעסטין, און יעדנפאלס דארף די טעמע ירושלים געלעזט ווערן אין די ראמען פון אן אלגעמיינער לעזונג פון ישראל-פאלעסטינער קאנפליקט. די זעלבע שטעלונג האט אויך אויסגעדריקט דער פראנצויזישער פרעזידענט מאקרון, מיט וועמען דער פרעמיער האט קאנפערירט א טאג פריער אין פאריז.

שוין אייניגע חדשים אבער ווי טבע מאכט דורך א שווערן קריזיס און דאס אין רעזולטאט פון באשלוס פון דער אמעריקאנער אינסטאנץ פאר שפייז און מעדיקאמענטן צו באשטעטיגן אן אנדער גענערישע ווערסיע פארן מעדיקאמענט קאפאקסאן וואס טבע האט ערפינדעט און געהאט דעם מאנאפאל איבער אים די אקציעס פון טבע זענען כסדר געפאלן, און דער נייער גענעראל דירעקטאר האט מיטגעטיילט וועגן דראסטישע שריט צו סאנירן די פירמע, צווישן זיי דאס שליסן אירע איינריכטונגען אין ירושלים און פתח תקווה און אפזאגן טויזנט זיבן הונדערט פון אירע באשעפטיגטע אין ישראל. אלס פראטעסט קעגן דעם וואס טבע הישראל פירמע וואס די ישראל רעגירונג האט פינאנסירט גייט איבערלאזן הונדערטער משפחות ארבעטסלאז און אן פרנסה, סטראשעט די הסתדרות מיט א גענעראל שטרייק קומענדיגן זונטאג.

כדי אויסצומיידן דעם פוילישן מיליטער-דינסט איז ער, צוזאמען מיט הרב משה סאלאווייטשיק, אנטלאפן אין דער שווייץ, און אזוי ארום אויסגעמיטן דעם טראגישן גורל פון פוילישן יידנטום אין די מלחמה-יארן. קיין ישראל איז ער געקומען אין נײַנצן פֿינף און פֿערציק און זיך באזעצט אין בני ברק,

ווי דער חרדישער לאגער בכלל האט נישט משלים געווען מיט ישראל אלס א וועלטליכע מדינה, האט ער דאך אנגעהאלטן קאנטאקטן מיט דער פאליטישער פירערשאפט, ער איז געווען דער גייסטיגער מנהיג פון דער פארטיי דגל התורה און דער פארזיצער פון דער מועצת גדולי התורה וואס האט באשטימט אירע רעפרעזענטאנטן אין דער כנסת. אין אנבליק פון דעמאגראפישן וואוקס פון די חרדים און נעמענדיג אין באטראכט דעם פאופעריזאציע פראצעס וואס די חרדישע געזעלשאפט מאכט דורך, פון איין זייט, אומבאוואוסטזיניג אז נישט אלע דארט קענען זיך באשעפטיגן נאר מיט לערנען תורה, פון דער צווייטער, איז ער איינגעגאנגען דערויף אז מען מעג אויך לערנען אין אוניווערזיטעטן און אפילו דינען אין צהל. נישט אלע אין חרדישן לאגער זענען מיט אים מסכים געווען, אבער הרב שטיינמאן'ס אויטאריטעט איז געווען אזא אז מען האט זיין שטעלונג נישט דיסקוטירט אפן, מען האט אים דארט געהאלטן אלס פוסק הדור און זיינע הלכה ספרים געניסן פון אלגעמיינער אנערקענונג אין דער חרדישער וועלט. הונדערטער טויזענטער האבן זיך באטייליגט אין דער לוויה פון הרב שטיינמאן אין בני ברק. דער מדינה פרעזידענט האט אויסגעדריקט זיין באדויער פאר דער אבידה פון גרויסן רב און באטאנט הרב שטיינמאנ'ס מעסיגן וועג און אהבת ישראל. דער פרעמיער, מיניסטארן, כנסת דעפוטאטן און אנדערע פאליטישע פיגורן האבן אויסגעדריקט באדויער פאר דער פטירה פון הרב שטיינמאן און איבערגעשיקט זייערע קאנדאלענסן דער חרדי'שער עדה אויף זיין לוויה איז אים מספיד געווען דער ראש ישיבה פון פאניעוויזש הרב גרשון אדלשטיין וועלכער ווערט איצט באטראכט אלס הרב שטיינמאן'ס יורש. שלום איך אלעמען, אדם גרוזמאן פון ירושלים פארן פארווערטס קול, ניו יארק.

האט ער פארלאזט יענעם לעבנסשטייגער ווי א יונגער מאן, און ער האט געשניטן כמעט אלע פארבינדונגען מיט משפחה און מיט דער קהילה. איצטער ארבעט ער ווי אן אקטיאר אין פילם, טעלעוויזיע און טעאטער. ער טרעט אויף סיי אויף אידיש סיי אויף ענגליש. ער איז יעצט דער שטערן, אזוי צו זאגן, פון א דאקומענטאר פילם One of Us וואס איז לעצטנס ארויס אויף נעטפליקס. אינעם פילם ווערט געוויזן ווי ער און צוויי אנדערע זענען אוועק פון זייער חסידישן לעבן און די שוועריקייטן מיט דעם. איצט טרעט ער אויף אויף דער אידישער בינע אין ניו יארק אין דער ראלע פון סעם פיינשרייבער אין Awake!

פארשטעלונגען קומען פאר מיטוואך ביז דאנערשטאג ביזן פֿיר און צוואַנציק דעצעמבער. שלום עליכם! עליכם שלום! קודם וויאזוי זאל מען אייך רופן אויף אידיש? אויף אידיש הייס איך לוזי, די זעלבע נאמען ווי אויף ענגליש, איך הייס אויף אלע שפראכן די זעלבע נאמען. לוזער, א זעהר איינגענעם צו רעדן מיט אייך, איך רעד מיט לוזער טווערסקי, און ער איז געווען א שטערן פון דעם נארוואס ארויס פילם One of Us וואס מען קען יעצט זעהן אויף נעטפליקס און אויך אין געוויסע קינא'ס אין אמעריקע, און ער איז אויך א שטערן פון א נייע פיעסע ביי דער אידישער טעאטער New Yiddish Rep. איז זייט באגריסט. א שקויעך ס'איז א פארגעניגען און א כבוד. איז לאמיר רעדן אביסל וועגן one of us, איך האב דאס געזען און דאס איז געווען אויסערגעווענליך רירנדיג, קענט איר אביסל ערקלערן ווי אזוי איר זייט אריין אין דעם פילם?
די אמת איז אז איך געדענק נישט פונקטליך ווער עס האט אונז ווער עס האט אונז צוזאמגעשטעלט, מיר מיט היידי היידי יואינג און רעיטשל גרעידי די דירעקטארס, ס'קען אלס איז געקומען דורך פוטסטעפס, סא דאכט זיך איז אפשר געקומען דורך דורך דעיוויד מאנדלבאום פון ניו אידיש רעדט, אבער איינער האט אונז צוזאמגעשטעלט און און זיי האבן אנגעהויבן צו נעמען ווידיאו, און ס'איז זייער שווער, ווייסט איך האב מיך אלעמאל געוואונדערט וויאזוי מ'זאגט שארינג אין די אין אידיש,

אין געוויסע פאר פאר א שטיק צייט אביסל און איך האב נישט געוויסט וואס וואס וועט ווערן צו זיי צו כ'וועל יא זיין אין די פילם צו כ'וועל נישט זיין אין די פילם און צום סוף האבן זיי מחליט געווען מיך צו מיך נאכצוגיין פאר אפאר אפאר חדשים פאר בערך א יאר און און אזוי איז עס אזוי אזוי אזוי איז אויסגעקומען אז איך בין געווען אין די פילם. און בייסן פילם זעט מען אז אייער קאריערע איז אביסל געשטיגן אין דער פונקט אין דער צייט מען ווייסט אז איר זייט אריין אין אידישן טעאטער טאקע מיט דוד מאנדלבוים וואס איז דער דירעקטאר פון ניו אידיש רעפ און דאכט זיך אז איר זייט דעמאלט אריין אין אמאזאן'ס טעלעוויזיע פראגראם. יא יא
יא סאו ווען די ווען זיי האבן געפ ווען זיי האבן ווען זיי האבן גע געפילמט די די וואן אוו אס איז אויך געווען די זעלבע ס'איז געווען נאך נאך נאך טרענספערענט אן עמעזאן אבער ס'איז געווען פאר פאר כ'האב מיך פאר כ'האב אנגעהויבן צו ארבעטן מיט די ניו יערס רעפ. אבער יא, איך מיין די קאריערע האלט אין איין האלט אין איין שטייגן, האפענטליך אז עס וועט ווייטער האלטן אין איין שטייגן, אבער עס איז עקטינג איז א איז א סארט קאריערע וואס עס גייט ארויף און אראפ און מען קען קיינמאל נישט וויסן וואס וועט זיין, און איך האב איך האב גוטע מזל. יא, כ'האב גוטע מזל ווייל פון צייט צו צייט אז ס'קומט מיר ס'קומט מיר אונטער ס'קומט מיר אונטער זאכן וואס
וואס וואס איז זייער וואס איז שיין. ווי דער פילם ווייזט איז עס געווען אייער חלום, אפשר קענט איר אביסל ערקלערן פאר פארן עולם און פאר אונז אביסל ווייטער וואס איז געווען אייער פלאן פון אנפאנג, ס'איז נישט געווען קיין זייער לאגישער פלאן, אפשר קענט איר אליין אביסל ערקלערן.

די גאנצע די חסידישקייט, און האב איך מחליט געווען אז איך וועל אז איך וועל אנהאלטן די בארד און פאות, איך וועל נישט אפשערן די בארד און פאות, וועגן צוויי סיבות, קודם כל ווייל ס'איז מיר שווער געווען עס, ס'איז מיר שווער געווען זיך אפצוטיילן דערפון, ווייל דאס דאס איז געווען מיין צורה, דאס איז געווען מיין פנים, אזוי האב איך אויסגעקוקט, איך ווייס נישט איך האב געוואלט אויסקוקן אנדערש, און די אנדערע זאך איז געווען אז איך האב מחליט געווען אז וויבאלד ס'איז נישטא קיין אנדערע חסידישע עקטערס, און צו זוכן די איינציגסטע וואס האט א עכטע בארד און פאות, און די איינציגסטע וואס רעדט א היימישע אידיש, און וויבאלד אין ניו יארק מאכן זיי אסאך פילמס און טי ווי שאוס וואס האט חסידישע אידן אין איט, וויל איך איך זיין די איינציגסטע וועם זיי וועלן וועלן קענען נעמען צו צו שפילן די ראלע, איז האב איך אנגעהאלטן די בארד און פאות, איך האב געהאט אזוי אזוי ליב חשובן קיין אזוי ליב חשובן קיין קאמפעטישן, איך זיין די איינציגסטע וועם זיי וועלן קענען הייערן. און אגעין א היפש א נארישע פלאן אבער למעשה דא און דארט האב איך געטראפן ארבעט און צוביסלעך זיך ארויפגעארבעט אז היינט מאך איך שוין א שטיקל פרנסה פון עקטן אפילו נישט אלעמאל שפיל איך חסידיש, ניו אידיש רעפ איז עס נישט קיין חסידישע ראלעס, ס'איז אידיש אבער ס'איז נישט חסידיש. און אנדערע זאכן און טרענספערענט בין איך נישט געווען קיין חסיד און און און די אנדערע פילם וואס כ'האב געמאכט אפאר וואכן צוריק מיט די זעלבע דירעקטער פון פיליקס און מירה בין איך אויך נישט געווען קיין חסיד איז פארשטייסט איז סאו עס האט זיך כמעט אויסגעארבעט מ'עט זעהן מ'עט זעהן. די לעבן איז לאנג. כ'האב נאך מסתם פופציג יאר צו לעבן. איך האב געזען דעם פילם פעליקס און מאירה און איר האט טאקע געשפילט די ראלע, איז דאס געווען פונקט אין דער צייט ווען איר האט נאך געטראגן א פאות? ניין, דאס איז גראדע געווען שפעטער פון דעם. פאר פעליקס און מאירה האב איך שוין געהאט אפגעשוירן די בארד און פאות פאר א אנדערע פילם וואס כ'האב געטון, ס'גייט אום וועירס דזשאו באום, סאו אין יענע פילם האב איך מיך אפגעשוירן די בארד און פאות, און

מיט א בית מדרש און מיט חסידים, ער נעמט קוויטלעך און פדיונות, און מיין מאמע איז א רעבעצן, איך האב עלף געשוויסטער, און איך בין געגאנגען אין א חסידישע חדר מיין גאנצע לעבן, געלערנט האב זייער ווייניג ענגליש, אונז האמיר נישט געהאט קיין ראדיא אדער טעלעוויזשן אדער ביכער וואס זענען נישט קיין ספרי צדיקים, אונז האמיר נאר געהאט ביכער וואס זענען געווען ספרי צדיקים, און איך בין געווען א נייגעריגע יונגל, איך האב אלעמאל געוואלט וויסן וואס טוט זיך אינדרויסן פון מיין קליינע וועלטל דארטן, און די עלטער איך בין געווארן די מער האב איך געהאט א געלעגנהייט צו קענען ארויסגיין אין בוק סטארס און און צו די סינעמע און גיין זען אנדערע זאכן, און

און ווי מען זאגט איך בין אפגעפארן און געגאנגען און כ'בין געווארן איך בין געווארן פריי און כ'האב נישט געקענט אביסל ענגליש אבער כ'האב נישט כ'האב נישט געהאט קיין קיין כ'האב נישט שטודירט כ'בין נישט געגאנגען אין קאלעדזש כ'בין נישט געגאנגען אין היי סקול סאו בין איך געווען אביסל פארלוירן אין די וועלט כ'האב נישט געוואוסט פונקטליך וויאזוי זיך צו באגיין מיט די מיט די מיט די מיט די סעקולערע וועלט עס איז געווען אביסל שווער אבער מען האט זיך ווי איר זעט מען האט זיך אויסגעארבעט אויף דערווייל, מען זען. איר האט זיך גענומען לערנען ענגליש ערשט ווען איר זייט געווארן פריי? יא, איך האב מיך געלערנט ענגליש ווייל איך האב געקוקט איך האב געקוקט איך האב געקוקט פילמס מיט מיט מיט סובטייטלס און דאס האט מיר געהאלפן זיך לערנען ענגליש און אויך אז מען דרייט זיך צווישן מענטשן וואס רעדן ענגליש

האבן א שוואכערע אידיש ווי די וואס פארברענגען צייט מיט אנדערע מענטשן וואס רעדן א פליסיגע און א היימישע אידיש. איז די זעלבע זאך מיט ענגליש, איז איינמאל כ'האב ארויסגעמופט, וויבאלד כ'האב ארויסגעמופט פון די, פון בארא פארק אדער פון מאנסי, און כ'האב זיך געדרייט נאר מיט מענטשן וואס רעדן ענגליש, איז מיין ענגליש געווארן בעסער. אבער עס איז געווען בעצם פון די מאוויס און פון הערן אסאך אסאך פובליק רעדיא.

מען לערנט מען לערנט זייער זייער ווייניג מאטעמאטיק, זייער אביסל ווי מען זאגט ביי אונז האט מען עס גערופן פלאס און מיינוס, זיי האבן עס אפילו נישט גערופן אריטמעטיק אדער עפעס א פענסי ווארט, ס'גייט פון פלאס און מיינוס און טיימס, פלאס מיינוס און טיימס. וואס האט מען געלערנט? אביסל מעט און אביסל ספעלינג, ממש ממש ממש ממש זייער זייער ווייניג, מען קען זיך קוים אויסקומען, אלזא גענוג אויף צו קענען ליינען א סטריט סיין, נישט מער פון דעם. און נישט נאר דאס, ווייל אפילו די אידיש, אפילו די אידיש איז אויך נישט, כ'מיין די היינטיגע די היינטיגע היימישע אידיש, די היינטיגע חסידישע אידיש איז איז ס'איז א געמישאכטס פון פון פון אידיש מיט ענגליש מיט העברעיש און אלע זאכן סאו אפילו די אידיש די איינציגסטע איינציגסטע אויסגאבע וואס האט א א א א ריינע און גראמאטישע ריכטיגע אידיש איז מעלות די איינציגסטע חסידישע אויסגאבע איז מעלות וואס איז זייער זייער א פארפרעמטע אויסגאבע.

און זיי לערנען, מען לערנט נישט, מען לערנט נישט קיין אידישע היסטערי, מען לערנט נישט קיין נך, מען לערנט נאר די תורה, סאו נישט קיין נביאים און כתובים לערנט מען נישט, אידישע אידישע היסטאריע, סאו זיי קענען נישט קיין אידישע היסטאריע, די גאנצע די גאנצע אידישקייט באשטייט פון פון פון פון די תורה, און נאכדעם לאזן זיי אויס די גאנצע חלק וואס איז געווען אינצווישן, זיי גייען פון פון משה רבינו צום בעל שם טוב, און אלעס אינצווישן עקזיסטירט נישט.
דאס איז מיין איינדרוק אז אפילו ביי אפילו אידיש ביי זיי איז הפקר איז מען שרייבט עס אזוי ווי מען וויל, העברעיש שרייבט מען אלעמאל פערפעקט אלע אותיות פערפעקט אבער מיט אידיש קען מען שרייבן ווי דאס אדער ווי יענץ עס מאכט נישט אויס. יא ווייל ווייל לשון קודש קומט פון די תורה איז לשון קודש האט יסודות און אידיש איז איז איז אידיש איז בעצם א ס'איז בעצם א מישמאש שפראך.
יא, אבער אין די לעצטע הונדערט יאר האט מען אויסגעפלאנטערט א סיסטעם, אבער עס גייט זיי נישט אן. יא, אבער נאך אלץ, ביסודות'דיג איז עס א מישמאש'דיגע שפראך. ס'איז א שפראך וואס טוישט זיך מיט די יארן. די אידיש פון היינט איז נישט די אידיש פון הונדערט יאר צוריק, און די אידיש פון הונדערט יאר צוריק איז נישט די אידיש פון צוויי הונדערט יאר צוריק. ס'איז כסדר, ס'האלט זיך אין איין כסדר, ווי מ'זאגט,

האט מען געלערנט דקדוק, האט מען געזאגט אז דא די יסוד פון די ווארט, און נאכדעם איז דא, און נאכדעם איז דא די ווערטער וואס קומען ארויס פון דעם, אין אידיש איז, ווי נעמט מען עס, ווי נעמט מען עס, גייט מען צו דויטש און מען זוכט די יסוד, דאס איז די יסוד פון די ווערטער, אפילו, אפילו די אידישע ווערטער וואס מען נוצט היינט איז אויכעט אסאך פון זיי זענען האלב ענגליש און האלב אנדערע שפראכן.

ווייסט איר פון וואנעט שטאמען די די עלטערן אדער די די גרויס עלטערן פון וואנעט אין אייראפע?
מיין מיין טאטע געבוירן אין אמעריקע, זיין טאטע איז זענען געקומען פון ראמעניע, איך ווייס נישט פונקטליך ווי זענען געבוירן, איך מיין זענען געבוירן אין אין מיין טאטע'ס טאטע מיין איך איז געבוירן אין קיעוו.

א הארץ ווייטיג צו זען, אבער איך בין אייך און די פילממאכער און די אנדערע שותפים פון פילם זייער דאנקבאר.
א שכח, ס'איז א כבוד. איז א, ווי איז עס געווען פאר אייך פערזענליך צו מאכן דעם פילם, און ווי איז עס געווען נאכדעם צו זען ווי עס איז מקויים געווארן?
צו מאכן די פילם איז, האב איך פשוט געדארפט כ'האב זיך פשוט געדארפט אריינלאזן צו מיר אין שטוב און לאזן מיך לאזן נאכלויפן פאר אפאר אפאר חדשים. נאך וואס ס'איז ארויסגעקומען איז געווען עס איז געווען די די איך באקום אסאך אסאך מעסעדזשעס פון מענטשן אין אין אין טערקיי און טשיינע און און און ווענעזועלע, מענטשן שרייבן פון איבעראל אין די וועלט אז זיי האבן אז ס'האט זיי זייער שטארק עפעקטעד און זיי זענען

יא אין די חסידישע עולם אויך איז זיי ס'האט געמאכט זאלן זאלן זאלן זאלן זאלן זיך מתבונן זיין און קוקן אויף זייערע אייגענע זאכן וואס זיי האבן געטון און און צו זעהן צו מ'קען פאררעכטן צו מ'קען טון בעסער איך מיין אז ס'מאכט א שטארקע רושם ס'מאכט א שטארקע רושם אויף מענטשן. אינטערעסאנט, איך האב געהאט דעם איינדרוק אז מערסטענס נעגעטיווע קאמענטארן קומען פון דער חסידישע וועלט, ניין?
ניין, ס'איז זייער שווער צו זיין נעגעטיוו אויף דעם, ווייל ס'איז נישט סתם געהעצט, די פילם איז נישט קיין העצערישע פילם, ס'פארציילט מעשות פון דרײַ מענטשן, וואס יעדער איינער ווייסט אז די זאכן פאסירן, זיי ווייסן אז עס פאסירן, זיי זענען פשוט, זיי טראכטן נישט דערוועגן, זיי קוקן נישט, ווייל זיי פארגעסן דערפון, און דאס איז פשוט א דערמאנונג. אז די זאכן קומען פאר און מען דארף מאכן א בעסערע ארבעט און זיך אפגעבן מיט מענטשן וואס פיטן נישט אריין אין די אלגעמיינע חסידישע וועלט, און איך זאג האט זייער שטארק געמאכט זייער א שטארקע רושם אויף זיי, נישט נאר נעגאטיוו אויך זייער שטארק פאזיטיוו, איך האב באקומען אסאך אסאך בריוון פון מענטשן וואס זאגן אז אז אז זיי האבן הנאה מ'האט געמאכט די פילם, און אפשר יעצט וועט זיך עפעס טאן א שטיקל א שטיקל שיני דארטן אין די אין די חסידישע אין ביי די חסידישע עולם, זיך בעסער אפגעבן מיט מיט מיט מיט מיט קינדער וואס וואס וואס ווילן נישט זיין אזוי פרום ווי זייערע עלטערן, אסאך פון זיי ווילן נישט זיין פרום בכלל, און אסאך פון זיי ווילן פשוט נישט זיין אזוי פרום ווי די עלטערן.
איז עס איז הייסט עס ער האט געזען ער האט געהערט פון מענטשן אין יענע וועלט צו קען מען דאס זען אפענערהייט אדער דארף מען דאס טון בסוד? איך מיין איך מיין אז רוב פון זיי אז רוב פון זיי ווארטן ווארטן ווארטן קוקן עס אין אין אין סוד.

אַכט און צוואַנציק יאָר אַלט. זיי זענען שוין, זיי, ס'איז דאָ הײַנט נײַע, נײַע, נײַע הויפּן, וועלכע נײַע, נײַע קהילות, וואָס זענען מער ליבעראַל, וואָס זיי, וואָס זיי האָבן יאָ טעלעוויזשענס און זיי רעדן אַ בעסערע ענגליש, און אַנשטאָט, אַנשטאָט זיך צו גיין אַרומשלאָגן מיט, מיט, מיט, מיט די, מיט די הנהלה פֿון די מוסדות,

אין די היינטיגע צייטן מיט די אינטערנעט מיט די די עקסעס צו אינפארמעישן וואס איז דא אויפן וועלט איז זייער שווער זיך צו האלטן פארמאכט. הייסט עס אז עס ווערט אביסל בעסער מיט די צייט? יא, איך מיין אז ס'ווערט בעסער, איך מיין אז ס'ווערט בעסער, און איך זע ווייל אפילו פון מיינע געשוויסטער איז אסאך פון זיי זענען אויף וואטסעפפ און אסאך פון זיי זענען אויף פעיסבוק און מיינע אייגענע געשוויסטער.

די מקווה איד אין מיין טאטעס אין מיין אין מיין טאטעס שול איז געווען פון די קארפאטן, און איך האב זייער ליב געהאט זיין אידיש, ס'האט געהאט א זאפט, ס'האט געהאט א, ס'האט געהאט א זאפט.
גוט, לאמיר אביסל אריבערשפרינגען צו אייער קאריערע טאקע אויף דער אידישער בינע, איר זייט יעצט אינעם אין דער טרופע וואס וואס מאכט וואך אויף און זינג, ארייז, וועיק אפ ענד סינג, הייסט עס אויף? אוועיק ענד סינג.
אוועיק ענד סינג, און דאס איז א, זאל דער עולם וויסן זיין, דאס איז א פיעסע פון די דרייסיגער יארן, פון די צייט פון די דעפרעסיע, גרעיט דעפרעשאן אין אמעריקא, פון קליפארד אודעטס, און. אפשר קענט איר אביסל געבן אן אריינפיר צו דער פיעסע און וואס איז אייער ראלע? די פיעסע איז א שפיל פון קליפער אדעטס ווי ער האט געזאגט, ס'איז וועגן א אידישע משפחה אין די דיפרעשאן, אין די דיפרעסיע יארן, אין די דרייסיגערס, וואס זיי ווילן האבן, זיי קומען קיין אמעריקע און זיי ווילן לעבן די אמעריקאנער חלום, און די משפחה, די מאמע, און די ווילן וויל אז די קינדער זאלן חתונה האבן מיט רייכע פאמיליעס, און לעבן א שיינע לעבן, און איך וויל נישט אוועק געבן די גאנצע מעשה, ווייל איך וויל מענטשן זאלן עס קומען זעהן, און און אליינס זעהן די מעשה, אבער ס'ארבעט זיך נישט אויס אזוי, ס'ארבעט זיך נישט אויס אזוי גוט, די קינדער גייען נישט גייען נישט גייען נישט אין די וועגן פון די עלטערן, ס'איז אביסל ס'איז אביסל ס'איז אביסל ענדליך צו די, צו מיין אייגענע לעבן, די קינדער גייען נישט אין דרכי אבותינו,
און מיין ראלע איז סתם אין דרכי אבותינו, אין די דרך פון די עלטערן. און מיין ראלע איז איך שפיל סעם וואס איז א פרישער אימיגראנט און ער האט חתונה, א גרינער יא, ער האט חתונה מיט מיט מיט העני די טאכטער פון די בערגערס, און יא און זאכן ארבעטן זיך נישט אויס אזוי אזוי אזוי אזוי גוט צווישן צווישן זיי, די שלום בית איז נישט איז נישט אזוי גוט.

אריין געטאן אין מעטאד עקטינג, יא? איר יא.
איר קענט זיך מיט מיט דער מעטאדע און צו מאכט איר אליין מעטאד עקטינג?
איך קען עס אביסל, איך האב נישט צופיל שטודירט עקטינג, איך ארבעט אביסל פון אזא, איך עקט פון אינסטינקט מער, אבער איך ווייס אז די ארגינעלע ווייל עס זענען געווען סטעלע אדלער און סענפארד מייזנער און די גרויסע די גדולי הדור פון יענע יארן. איך איך ווייס נישט, איך איך איך קום מער פון אינסטינקט, איך ליין איך ליין די ראלע, איך ליין די פיעסע און איך

אייך גע'עצה'ט איר זאלט נעמען פון אייערע אייגענע איבערלעבונגען, אמאל שווערער, אמאל ערגערע, צו נוצן דאס פאר אייער ראלעס, און איר האט געזאגט אז איר קענט פון דעם נעמען אסאך שלעכטע איבערלעבונגען. רוב מאל פעלט עס נישט אויס.
רוב מאל פעלט עס נישט אויס. אז אז אז דו קענסט דיך אז מ'קען זיך זעהן אין אין די ראלע פון פון אין די אין די שיך פון די מענטש וואס מ'שפילט, פעלט נישט אויס צו גיין צו גיין און און נוצן פון די אייגענע לעבן. איך אזוי אזוי אזוי אזוי אזוי דאכט זיך מיר, כ'ווייס איך בין נישט קיין איך בין נישט קיין עקספערט, אבער אזוי דאכט זיך מיר אז אסאך מאל פעלט פעלט עס מיר נישט אויס צו גיין און און און און גראבן אין די אייגענע אין די אייגענע לעבן, אסאך מאל איז משה יאסור פלעגט זאגן ווען איך ווען איך האב געמאכט ווען די לעצטע פאר אפאר חדשים צוריק האב איך געטון ריינאסערעס נאז הארן פון פון יונעסקא אויף אידיש און איך האב גערעדט מיט משה יאסור וועגן עקטינג און איך האב געטרייט וואס איז זייער א זייער זייער א שווערע פיעסע די אבסורדע סתירה איז שווער צו טרעפן אמאל די פונקטליכע מיינונג פון יעדע זאך, איך האב געטרייט, איך האב געגראבן, איך זיץ וואס מיינט דאס און וואס מיינט יענץ, און אפשר קען איך נוצן די חלק פון מיין לעבן פאר דעם סצענע און די חלק פון מיין לעבן פון יענע סצענע, און ער האט זיך אויפגערעגט אויף מיר, איך זאג וואס האקט אט, שייניג, ער זאגט אט דזשאסט פלעי די טעקסט, האט ער געזאגט, דזשאסט פלעי די טעקסט, ס'שטייט דארטן וואס מ'זאל טון, ס'שטייט וואס ס'געשעהט, דזשאסט שפיל עס.

אבער אוודאי, ווי איך האב געזאגט אין די פילם פאר דוד, אסאך מאל פעלט אויס און אסאך מאל דארף מען דארף מען נוצן די אייגענע די אייגענע הארץ ווי זאגט מען הארטברעיק די איינציגסטע הארטברעכענישן פאר א ראלע.
הארצווייטיג.
הארצווייטיג.
איך האב איין טשיקאווע זאך, סענפארד מייזנער האט געשפילט די ראלע פון סעם, וואס איז זיין, סעם פיינשרייבער, און ער האט געהאט אן אייגן שולע וואס איז געווען אביסל א שעיד וועג פון מעטאד עקטינג, און ער האט פטור געווארן פון יענעם צוגאנג.

איך בין נישט קעגן דעם, איך האב עס קיינמאל נישט געלערנט סאו איך קען נישט זיין קעגן דעם, אבער איך ווייס, איך האב עס, ס'האט מיר נאכנישט אויסגעפעלט, ס'האט מיר נאכנישט אויסגעפעלט זיך צו לערנען, איך וואלט זיך געוואלט לערנען, פארוואס נישט, איך מיין ס'קען נישט שאטן צו מער אינפארמאציע איז געווענליך איז נישט קיין סכנה, אבער ס'איז אלעמאל, איך פיל אז ס'איז אלעמאל בעסער אז מ'גייט, מ'גייט, מ'גייט מיטן הארץ, וויאזוי ס'איז, ווי משה ישעי' זאגט, דזשאסט פלעי די טעקסט. איז דאס איז דער טווערסקי טעקניק?
די טווערסקי טעקניק, יא. אסאך מאל אז מען דארף אז מען דארף צופיל אריינלייגן אין דעם, מען דארף צופיל אריינלייגן צווישן די שורות, די שורות זענען נישט צו גוט. אז די שורות זענען גוט, דארף מען נישט דארף מען נישט ליינען צווישן די שורות. אז ס'איז גוט געשריבן, פעלט נישט אויס פעלט נישט אויס אריינצופילן די ליידיגע די ליידיגע חלקים. א גוטע סקריפט איז א גוטע סקריפט. און ווי גייט עס מיט די אלע אקטיארן מיט דער פיעסע? וואס האלט דער עולם וועגן דעם? און קודם זאל דער עולם וויסן זיין אז ניו אידיש רעפ האט א וועבזייטל פון אינפארמאציע, newyiddishrep דאט ארג, און ער שפילט יעצט ביזן פֿיר און צוואַנציקסטן דעצעמבער, ווי גייט עס?
ס'גייט זייער פיין, די די אלע אלע אלע אנדערע אקטיארן זענען זענען זענען גוטע חברים מיינע און זענען זייער זייער טאלאנטירט און מיט עטליכע פון זיי האב איך שוין געטון האב איך שוין געמאכט עטליכע פלעיס, מיט אלי ראזן האב איך געטון גאט פון נקמה און און נאזהארן און יעצט וואך אויפן זינג, און גערע סענדלער איז געווען מיט אונז, און אויך די נאז הארן, און מירה קעסלער איז אויך פון די אידישיסטישע קאמיוניטי, און זי אונז האמער אויך, זי איז אויך געווען שוין פון ווען איך האב אנגעהויבן צו ארבעטן מיט איר, נו איר שרייבט דאס איז געווען ביי גאט פון נקמה, און זענען אלע זענען אלע זייער טאלאנטירט, און ס'איז זייער ס'איז א נחת

נעמען אנטייל אין אידישע טעאטער און אין די יונגווארג קומען און זעהן אידישע טעאטער און ער ווייזט פאר די וועלט אז אידישע טעאטער איז נישט נאר איז נישט נאר פארא פארא באם באם באם באם באם פידלער אן די רוף און אביסל קלעזמער מוזיק אידישע טעאטער איז נישט נאר פאר מענטשן אין די ניינציגערס אידישע טעאטער איז פאר יעדעם איינעם. פאר די יונגע מענטשן און פאר און און און מ'קען און פאר פלעיס און אונז האבן נאכנישט געמאכט קיין מיוזיקלס באט אפשר איין טאג אבער ער איז איך האלט אז אז אז אז היסטערי העט אים אנערקענען אלס די טאטע פון פון פון די אוסד פון אידישע טיאטער. יא ער איז א ווער וואלט געריכט אז ניר ירושרפ וואלט געווען דער פאנען טרעגער פון אידיש טעאטער ווייל דאכט זיך אז אפילו פאלקס בינה האט נישט אויסגעהאלטן מיט מיט אידיש.
איך האלט איך האלט זייער גערעכט אז די אידישע וועט זיין די די פאן טראגער פון נאו באט די פאלקסבינע איז איך איך קען איך קען נישט די פאלקסבינע איך האב קיינמאל נישט געזען קיין פאלקסבינע שפיל איך בין קיינמאל נישט געווען ביי די פאלקסבינע די פאלקסבינע האט מיך קיינמאל נישט גערופן איינצולאדענען צו זיין אין זייערע אין זייערע פראדזשעקטס אדער פלעיס אדער ווי זיי הייסן עס נאר, סאו איך קען נישט איך איך איך האב נישט איך האב גארנישט וואס צו זאגן וועגן די פאלקסבינע, איך ווייס אז די אימעדזש וואס די פאלקסבינע האט ביי מיר אין קאפ איז אפאר אפאר אלטע אידן וואס וואס ווילן זעהן וואס ווילן זעהן די זעלבע זאכן וואס זיי האבן געזעהן ווען זיי זענען געווען צוואַנציק יאר אלט. און איך האלט אז די אידישע טעאטער דארף מיטגיין מיט די צייטן, מען דארף מיטגיין מיט די צייטן, מען קען נישט, מען קען נישט זיין, מען קען נישט זיין אנגעשטעקט אין פופציג יאר צוריק, און די אסעטס פון אידיש איז צו מענטשן געפעלט עס אדער נישט, איז די אָסעט פֿון ייִדיש העט קומען פֿון, פֿון, פֿון, פֿון, פֿון דער זעלבער פּלאַץ, וווּ עס איז געקומען, ווען ייִדישער טעאַטער איז געווען אַ ריזיקע זאַך אין דער לאָוער איסט סײַד אין, אין אַמעריקע, און זענען, די זענען אַלע געווען אָדער געוועזענע חסידישע ייִדן, געוועזענע פֿרומע ייִדן, אָדער ייִדן וואָס האָבן גערעדט ייִדיש אין שטוב. די ייִדישע טעאַטער האָט נישט קיין אָסעט, אויב ס'וועט נאָר באַשטיין פֿון, פֿון אַ פּאָר ייִדישיסטן. די אידישע טעאטער האט א אסד אז מ'וועט אריינברענגען מענטשן וואס האבן גערעדט אידיש אין שטוב און דאס זענען פרייע אידן וואס זענען אויפגעוואקסן פרום, וויליאמסבורגע, בארא פארקע, מאנסי אידן וואס אקעי די די אידישיסטן האבן נישט אזוי ליב זייער אידיש ווייל זייער אידיש איז געמישט מיט צען אנדערע שפראכן אבער וואס קען מען טון זיי זענען די אסד פון אידיש. איך האב ליב צו זאגן איך האב ליב אויפצורעגן די אידישיסטן אז פון צייט צו צייט ווען מענטשן זאגן אז אידיש

צו די אידיש צו די יוגנט, דאס איז זייער פראבלעם נישט אונזערס. איך וואלט נישט אזוי ווייט געגאנגען אז די פאלקסביענע שפילט נאר אלטמאדישע זאכן מיט עלטערע אקטיארן, אבער איך האב נאר געוואלט זיך באקלאגן וועגן זיי אז זיי מאכן ניט אידישע פיעסעס אמאל און דאס איז דאס איז נישט נעטיג זאלן אנדערע מאכן ענגלישע פיעסעס.

אידישע פיעסעס, אונז האבן, אונז ווילן שרייבן אונזערע אייגענע פיעסעס, און און ס'איז דא זייער טאלאנטפולע שרייבער צווישן די די עולם פון אפגעפארענע, פון געוועזענע חסידים, אפגעפארענע, אריינגעפארענע, איך ווייס נישט, מ'קען זיך רופן וויאזוי מ'וויל, אבער געוועזענע חסידים,

יו נאו, אונז קוקן נישט צוריק, אונז קוקן פאראויס. אהה.
ווי געפעלט אייך צו ארבעטן מיט א טרופע וואס מערסטע פון זיי דאכט זיך רעדן אידיש, יא?
יא. אלע פון אונז רעדן אידיש. חוץ חוץ עימי וואס זי זי שפילט אנט מימי וואס אין די ארגינעלע פיעסע איז געווען אנקל מארט, אונז האמיר איר געטוישט צו א פרוי. זי רעדט נישט קיין אידיש אבער אלע אלע רעדן אידיש מו מוישעלע מוישעלע לויבל איז געוועזענע חסיד רעדט א היימישע אידיש אלי ראזען רעדט אידיש גערע סענדלער רעדט אידיש ראנית זיין ווייב וואס וואס שפילט בעסי בעסי בערגער רעדט אידיש מירי קעסלער רעדט אידיש.

און זאל דער עולם צוהערער וויסן זיין אז די פיעסע איז אויף אידיש מיט ענגלישע איבערקעפלעך, איז די וואס פארשטייען נישט אידיש אדער נישט אינגאנצן קענען א קוק טאן אויף די איבערקעפלעך. איז גוט איז. איז לוזער וואס איז אייער פלאן פאר די צוקונפט און וויאזוי קען מען זיך פארבינדן מיט אייך דורך סאציאלע מעדיען אויב מען וויל ווייטער זיך דערוויסן וועגן אייך און אייער קאריערע? אה די וועט זעהן כ'ווייס נאכנישט וואס איז נעקסט נאך די נאך די נאך ווען מען ענדיגט זאכן פון זינק אבער ס'וועט זיין אנדערע זאכן מערצעשעם און. ווען איך בין אויף מיין וועבזייטל איז לוזערטווערסקי דאט נעט, עס איז על יו זי אי אר טי דאבעליו אי אר עס קעי וויי דאט נעט, אדער אויף טוויטער איז עס עט טווערסקי, און אינסטעגרעם איז עט על טווערסקי, און דארטן וועל איך וועל איך וועל איך וועל איך שרייבן וואס וואס וואס קומט נעקסט.
אז איר גייט צו די אז איר גייט צו די אז איר זייט געגאנגען צו די פילם ווייזונגען פון וואן אוו אס וואס זענען די אפט געפרעגטע פראגעס וואס איר הערט?
רוב מענטשן ווילן וויסן ווילן וויסן וואס עטי מאכט.

איז. ווען מענטשן פרעגן בעיקר ווילן זיי וויסן צו אלעס האט זיך אויסגעארבעט בשלום און עס האט זיך אויסגעארבעט יא. גוט, ספרייט אונז צו הערן. און גוט איז א שיינעם דאנק פאר אייער צייט, געווען א כבוד צו רעדן מיט אייך און לאמיר בלייבן אין קאנטאקט.
אדער, א גרויסן שכח פארן מיך איינלאדענען.
לוזי טווערסקי איז שפילט די ראלע פון סעם פיינשרייבער אין וואך אויף און זינג, Awake and Sing, ביי דעם ניו אידיש רעפ אין ניו יארק פון ס'האט שוין אנגעהויבן אבער עס וועט מען ווייזן ביז קריסמעס איוו דעם פֿיר און צוואַנציק דעצעמבער איז מיטן רעכטן פוס ווייטער מיט הצלחה א שענעם דאנק.
א גרויסן שכח כל טוב. כל טוב. איר האט נארוואס געהערט אן אינטערוויו מיט לוזר טווערסקי אויפן אידישן קול, זעכצן הונדערט AM ברוקליין, WUNR. איך האף אז איר האט הנאה געהאט. אגב, טאמער ווילט איר זען די פיעסא, וואך אויף און זינג ווענדט זיך צו דעם וועבזייטל פון ניו אידיש רעפ טעאטער טרופע, newyidishrep דאט ארג. איצט לאמיך אייך באגריסן צום יום טוב חנוכה וואס פאלט אויס אין א וואך ארום, און מיר וועלן שפילן אפאר לידער לכבוד חנוכה פונעם גרויסן וועלט באקאנטן פארשטארבענעם חזן און דזשעז זינגער משה אושר האט הנאה.